Yırcı şiiriyetnen de uğraşmaq kerek. Şiir oqumağa alışmaq kerek. Şiir oquğanda, çünki şiir oqumaq yırdan qıyın. Mına, eki, üç cümle, bir dörtlükni oqusın bir dane adam, bir kereden aytırsın, bu Tilni bilem, bilmem. Lenurın şiirlerini diñlediñiz?
Diñleyim men. Lenurın çoq şeyini diñleyim. Sağ oluñız.
Men aqıl tanışam da.
Lenur kibi az da. O nasıl? Güzel aytamı şiirler? Onı da tüzettim ben. Öz aytsın. Evet, evet.
Men aqıl tanışam. Elbette, sorayım. Çünki şiir oqumaq. Muhtacım sizge.
Şiir oqumaq Yırdan qıyın. Neçün?
Selâm alâykum, Rustam ağa! Alâykum selâm! Selâm alâykum, seyirciler! Bugün, qısmet etse, podkastımıznıñ endi üçünci çıqışı olacaq, qısmet etse, ve podkastımızğa öyle mahsus bir insannı çağırmaq niyetinde edik, Ve böyle mahsus insanlardan sizni sayladık, Rustem ağa. Endi Rustem ağa Qırımda nam qazanğan, endi çoq yerlerde belli olğan ve özü aytqanı kibi, eñ yüksek oña berilgen unvanı halq yırcısı unvanına saip olğan yırcımız, artistimiz, belli şahsiyetimiz, qırımtatar medeniyetiniñ saqlağan bir insanı, Rustem Memetov. Bütün ömrüni yırğa bağışlağan halq yırlarına ve bütün bestekârlarına. Manalı yırlar barmı? Qayda bir manalı yır olsa, men onı mıtlaq yırlay edim. O, menim hususiyetim edi. Manasız yır yırlamadım.
Doğru.
Onı da laf eterik şimdi, bugün. Başından işte adet üzre bizim millette böyle bir adet bar, birisini qarşılasañ, birisini körseñ, onıñ tamırlarını soramayıñ. Tamırlar,
menim bir dörtlügim bar, bundan başlamaq isteyim zaten. Çünki menim Qarasuvbazar qanım bar. Bir anamnıñ qarbabası Qarasuvdan, babamnıñ babası Uskutlı, anası Ayseretli, menim doğğan yerim Seyitler. Çünki tarih öyle demek buyurdı, öyle oldı. O, siyasetnen bağlı şeyler. Onıñ içün menim böyle bir dörtlügim bar. Başqa tiller. Bilgenlerni, yani başqa tiller ögrengenni bilgili dep anarlar, öz tilini bilmegenni aqmaq, matü sayarlar. Sözlerimni qabul et, isteseñ kül, isteseñ muğay. Qara suv, ay seres, uskut, Seyitlerden çıqqan noğay, Rustem İmetov. Sizin şiirleriniz mi? Evet. Evet.
Olmazmı? Aram.
Endi bekim birevlerniñ canına tiyer, ama Til ğayıp, millet yoq. Til yoq, millet yoq. Bunı bilmek kerek, ya. Milletniñ temeli til, adet, yır. Bütün bu şeyler, yemekler, urbalar, episi milletniñ hususiyetini köstere. Onıñ içün bizim millet kibi, ne deyim, neticeli, manalı, er bir taraftan zengin bizim tilimiz eki tamırda. Bizni qıpçaqlar da añlay, oğuzlar da añlay. Kimnen isteseñ laf ete bilirsiñ, olar da bizni añlay. Gaspralnıñ gazetasını bütün dünya alaydı ya.
Daa ne kerek? Bizim Vatanımıznı da yer küresiniñ tacı dep aytalar. Korona zemnogo şara. Bu menim lafım degil, bu tarihçilerniñ lafı. Onıñ içün biz özü qıymetimizni bilmesek.

Aqlı başında adam özü añlay, oña añlatmaq kerekmey. İnsan bala östürgende, o bala nasıl olmaq kerek, o balacıq? O balağa ne berse, ana-baba bere. Birinci mektep ana-babadır, ya. Qartanayda qartbabaylar zorlanıp başqa tilde añlata torunçığına. Bu çoq yazıq bir şey, ya.

Añlat, añlat.
Men torunlarım kelip, menden başqa tilde bir şey sorasalar, men añlamay edim. Soñ kite edi, bitasından soray, kele ediler, tüşündim, añlaylar. Ana böyle. Bilesiz, nasıl men daa nasıl şey körem? Mına, siz tatarlıq deysiz de, tatarlıq, mına, til olmasa, millet yoqtır, doğrumı? Ebet. Lâkin bugünki bizim, işte bizim halqımız, mına, tilni Ögrenmeyler de, başqa şeylerden tatarlıqnı duymay istiler. Misal olsun, balalarını oyunlara, işte, milliy oyunlara yollaylar. Soñ daa bir şeyler ögretmeye tırışalar. Lâkin til yoqtır onda. Oyunğa qarşı degilim.
Oyun, oyun. Amma o, bizim Haytarmada bir oyun gruppası da qaç türlü millet oynadı. Özbegi de, Qazağı da, Rusı da, Koreysi bile bar edi. Oyun o, ayaq qıbırdatma. Oña til kerekmey de. Amma yır o, til bilgisi talap ete. Til bilmese yırcı, yırcı olamay. Bir yırnıñ temelini bilmeseñ, onıñ manasını añlamasañ, nasıl obraz bereceksiñ ya? Ne aqqında yırlaycaksıñ, añlamasañ? Ana, onıñ içün oyun gruppaları tolu Qırımda. Tolu pek çoq.
Pek çoq.
Amma yır gruppaları pek az. Mesele onda. Ana, menim ağırğan, yüregim ağırğan yeri bu. Yer çoq şey talap ete da. O til bilgisini talap etken bir şey. Ya, Tilin damını bilmegen. Pribaltika milletinde bir atalar sözü var.
Zapöy, i ya skacu, kto tı, dey. No, onı Sokrat da ayttı. Zagovori, ştob ya uvidel tebâ. Yani laf etip başla, sen kim olğanıñ körünesiñ, ya. Lafından insan körüne. A yırlağanda daa da ziyade körüne. Ne bar bu adamnıñ içinde? Çünki ne beresiñ sen? O yırda ne añladıñ da sen milletke ne berecek olasıñ? Mesele onda. Onıñ içün yır meselesi, men içün o, eñ müim mesele. Çünki tilnen bağlı. Til, o asırlarnen keldi, şekillendi, oldı, zenginleşti. Soñ menim etrafımda olğan insanlar, mına, Sabriye Recepovalar, İlyas Bahşış, Ablamet Ümerov, soñ bizim bir belli insanımız bar edi, yırlarnıñ er bir cıyıntıqlarda o insannıñ adı keçe, Murtaza Velicanov. O, bu adam aqqında daa bilgi berip olamaymız, onıñ arhivi qapalı. Tarihçiler bir qaç kere tırıştılar, Murtaza Velicanov O, tap asırnıñ başında doğğan adam, çobanzadelernen qonuşqan adam. Asan Refat onıñ yaqın dostu edi. O, çoq şeyler añlatta edi bizge. Ve o insannıñ bizge pek büyük tesiri oldı, Murtaza ağanıñ. Onıñ yanında biz gecelernen oturıp çıqa edik, bütün repertuarımıznı ondan keçire edik. Onıñ içün o qız qıymet kese edi bizge. Bu yır aqqında laf etip başlağanda bu adamnıñ adı keçmese, men iç razı olmayım. Murtaza Velicijanov. Özü de em çala edi, olar ağa-qardaş ekisi de. Olar Tuvaq balaları ediler, Tuvaq Galavasınıñ balaları ediler. Olar, demek. Er bir fenlerden bilgileri büyük edi. Astronomiya, başqa tış tillerini de bile ediler, çünki babaları bilgige pek aves insan edi, balalarına, demek, mektepten başqa, böyle evge çağırıp bilgili adamlarnı olarğa, demek, ne deyler o şeyge, yardım, çetten, mektepten başqa ders, evde ders berdireydi. Onıñ içün olar pek bilgili insanlar ediler. Şimdi mına belli insanlarımıznı siz añdıñız, sizge tesir etken insanlarnı añdıñız.
Demek ki, o insanlarnen siziñ icadıñıznıñ yolu başladı, icadiy yoluñız başladı.
Mına tarif etiñiz, icadiy yoluñız aslında nasıl başladı, sizge kim eñ çoq tesir etti?
No, bilesizmi, bala, ifaq olğanda nasıl müitte öse, Er şey oğa bağlı. Biz, menim babam pek sessiz adam edi, pek yırcı adam edi. Onıñ içün mına yüz lirayı da yazıp qaldırdılar Riza Fazılnen. O, bizim balalıqtan berli o yırlay. O, adamlar arasında otursa, duada ilâye ayta edi, Toylarda türkü ayta edi. Öyle bir adam edi o, babam. Onıñ içün onıñ tesiri maña birinci babamdan keldi. Soñ bizni Qırımdan çıqqanda biz Sverdlovskiyge tüştik Uralğa, üç oğlançıq. Menim atta bir dörtlügim bar. Men üç yaşta, ağam beşte, dört aylıq da qardaşçıq. Ğarip ana quçağında gece-kündüz ağlaştıq, degen bir şiirim Üç afta yol yürip Sverdlovskıya tüştik. Amma biz Sverdlovskıya tüşkenimiz bizim savlığımıznı, bizim hayatımıznı saqladı, çünki onda ava da temiz edi, suv da temiz edi. İ, etrafta adamlar da bizge yardım ete ediler. Onda öyle köyler bar edi, ruslar, amma güzel baqa ediler bizge. Bitamız, babamnıñ alası alıp kite edi bizni artından. Bir söz rusça bilmey edi. Bala, nyam-nyam dey edi. Alıp kirip bizge sıcaq ötmek, sut bergenleri közüm ögünde tura. Soñ yanımızğa da qartop, soğan bir şeyler berip kiber ediler. Olar da bir vaqıt köçürilgen edi. Çünki çar ükümetiniñ nesi bar edi, öyle siyaseti, yerlerini zapt etmek içün köçüre edi adamlarnı. Amma mına til müiti dediñiz, aqlımda bar siziñ bir ikâyeñiz, Babañız keldi, şu Sverdovskiyde oturğanıñızda, siz endi anca rusça aytışa ediñiz, doğrumı? Yoq, o yerden endi qaytıp kelgen soñ. Babam, balalarım öksüz qalmasın dep, çünki şahtada çalışa ediler, Tulskiy oblast, Balakovskiy rayon. İ, Qırq altı senesi, no, ba, anamnen yazışıp tura ediler olar, qırq altı senesi, e, balalarım öküz qalmasın dep, Denştrev familiyasın, e, Sahtaradan Muhammetov yapa, babasınıñ adını qoyduracaq ola, Mametov yazalar. İ, e, spravka vaqıt kele, pechatnöy pasport yoq, tas, e, kâğıt. E, kele, anda qalacaq ol. Baqalar, tül, e, uglnıy promıshlennost, ne imeyim prava, aqları yoq, kömür kerek devletke. Onıñ içün Babama onda qalmağa müsaade etmeyler, a familiyasını deñiştire, qıdırmasınlar meni dep, anda qalacaq ola. Soñ bir zorluqlarnen bizni ala, çünki familiyamız başqa, ispat ettire, qartlarını toplap, üskütliler bar edi, yaşlı insanlar, ana, üskütten çıqtıq da biz, Qırımdan çıqqanda. Alıp kele Tulağa. Ana Tulağa doquz yıl Tulada yaşadıq. Qırq altıdan elli beşkece. Bir kün işten kele babam, şahtada çalışa ediler. Gece smenasından kele, biz azbarda oynaymız oğlançıqlar. Çetten saqlanıp diñley bizni. Ne laf ete ekenler bu balalar. Tam büyügi on dört, on beş yaşına, bir on eki, on üç yaşına, kiçikenesi daa doquz, on. Ne de olsa, biz rusça laf etkenimiz neşte öz aramız, kire evge, Emine şerife, anaçığım rahmetli, ne oldu, Vahit, ne oldu? Bular episi bir el. Başqa millet olacaqlar bu milletimiz. Tilimiz ğayıp. Bozulacaq. E, ne yapacağımız?
Ana millet olğan yerge köçeceğimiz da. Ana köçip kelemiz. Begavat. Ondan başlap beş yıldan ziyade babam bir yerde yaşamay edi, çünki barğan yerinde imam azırlay edi. Soñ ne vaqıt ana o yeşil kitapçıq Riza dayımıznen çıqarıp oldılar, ondan soñ raatladıq arı. Ana o qadar, da, buyurıñız duağa, babam kitabı. Ana o qadar milletniñ temeline can bergen bir insanlardan edi. Soñ menim yır faaliyetim, ana Uralda bizni toplap balaçıqlar bala bağçası yaptılar. Biz Tatar apaylar baqay ediler bizni. Ocamız Fazile oca, Soñ, kelgen soñ, doqsan seneleri biz babamnen barıp İlgovka köyünde onı taptıq, Fazil oca, Settar oca, olarnen körüştik. Olar da biznen Üsküpten ocalıq eteydiler, Üsküpten çıqtılar olar. İ o ocalar bizge yır ögreteydiler, bala yırçıqları, yır, yırları. Men beş yaşımda edim, yırlay edim. Qorazçığım, Papiçigim, Sansarçığım, bu yırlarnı o vaqıt, ııı, balalığımda ögrendim. Soñ, Tuladan qaytıp kelgen soñ qırq altıda dayım, anamnıñ qardaşı Yaqup dayım Uzbekistandan yaş yigit keldi. O da şahtada çalıştı bir qaç aylar. O çalay edi, mandolina çalay edi, kemane çalay edi. Ana, men kontsert beray edim, beş altı yaşında, altı yedi yaşında. Babamdan ögrengen yırlarımnı sorap, ögrenip yırlay edim. Az barımızda gülterek, gül yel eskende sallana, üstüne mingen bir quşçuq cırlay-cırlay tavlana. Bu menim balalaqta yırlağan yırlarım bular. Sansarçığım, ana. Demek, balalıqtan berilmese bir insanğa bir şey, o soñ pek zor ola onı çetten bir daa demek aşlamağa pek qıyın ola. Balalıq Amma mına professional şekline kelgende, professional şekline kelgende,
no, endi men qaytarmağa, demek, armiyağa kettim altmışta, qaytıp keldim, bir-eki şoförlıq yaptım. Amma armiyada da yırlay edim, armiyada da bizim yahşı bayanimiz bar edi, romanslar, şeyler, kontsertler beray edik. Bizim armiyskiy, bu bizim, ne ediler, adını unuttum, Batalyon, batalyonıñ. Tümen işte. Da, içinde zalı şeyi, onda tekstilniñ fabrikalardan qızlarnı alıp kelip, toldurıp zalnı, biz olarğa kontsert bere edik. Men rus romansları yırla edim. Dac, tatar türküsini tercime etip yırla edim. Da, öyle, soñ, qaytıp kelgen soñ, yırğa men bütün toylarda yırla edim. Armiyağa ketkence bulungırda toylarda yırla edim. Soñ Haytarım ansamblinen altmış dört senesi men berberlik de yaptım bir qaç vaqıt. Bir dostumnen Alim, o sağ selamet şimdi, Alim Azamatoğlu. Onden berberlik yapamız. Bir daa o Devâtka degen yer bar Akkurgannıñ yanında. Toqtadı, eki dane avtobus çıqtı ufaq, qaytarma. Çıqtılar tükânlarğa, onda çoq tükânlar bar edi, o merkez, Soldatskiyge ketken yer o yerde. Soñ biz de bardıq, olarğa dedik, mümkünmi sizden kiteyik? Oturıñız, dediler. Bir danesinde yer de bar edi. Oturdıq, gittik. On yedinci sovhoz bar edi, bir sekiz, on kilometr. Ana, episi, demek, başladılar kontsertke azırlıq. Men şiilerimni taşıp başladım. Men sanağa qaldım, tüşmedim zalğa. Menim avesligim bar da. Men sanağın artından baqıp turdım. Soñ kontsert bitti, Edyapte dedi, Mınavı çufut yigiti, dedi, ne bile eken, ne añlay eken, bütün aqşam baqıp tur, dedi. Soñ bardım yanına, Edyapte dedim, men tatar balası, vay, çoçoroz, dep yanağımdan tuttu. Sende bir şey bar, sen ya yırlaysıñ, ya oynaysıñ, ya çalasıñ, bu qadar meraqnen baqma, çünki Alem dostum zalğa kitti, men qaldım sahnada. Soñ yırlayım dedim. Çağırdılar, Şerfedinovlar, şeyler, episi çalğıcılarnı, keliñiz mında. İ, başladım yırlamağa. Bir türkü yırladım, eki türkü yırladım. Sabri apte keldi. Vay, dedi, bir taze ses eşitem men, dedi. Baqsa, özde, siz askerlersiz? Evet. Çünki mavı tüste asker ştanı da bar, üstünde daa üstü kojinka babam tiktirgen. Soñ, Sesiñ güzel, oğlum, dedi. Rusça da yırlaysıñ? dedi. Yırlayım, dedim. İ, yırla başlay. İ, bir Ya vstretil vas dep bir romans yırladım. Mına, dedi, azır yırcı Sabreevde. Ana, başladılar meni çağırmağa ansamblge. Men şofer çalışam, ev quramız. Mına kerek babama. Ketalmayım, evimizge kerek, yahşı qazanam, maşna evde tura, gazonçik. Onda men Cıydım o gazonçıknı, bir eki ay onı topladım, o darmadağan gazonçık edi, gaz peysyat adin. Ne de olsa, ana çalışam, i telegrammalar kele, çağıralar qaytarmağa, biri keldi, eki keldi, üç keldi, o vaqıt ansamblniñ yolbaşçısı Edem Nalbantov edi, Alla ramet eylesin. Soñ şu üç tane neni, telegramnıñ çağırtuvını ketirdim, babamnıñ ögüne bir kün aqşam qoydım. Nedir bu? Ana, añlattım, böyle-böyle meni çağıralar. Vay, balam, tarih tekrarlana eken, dedi. Menim de çölde yaşağanda Aqmescitten keldi teatr. Teatr keçken soñ, qaysı bir köyde, İvanovka köyündemi, Seyitler rayonında, Novoivanovka köyündemi, qayda, Ağam onda doğan edi. Soñ, dey, teatr bitken soñ, cemaat bizim tat vayıt yırlasın dep, çünki eki vayıt bar edi. Tat vayıt, Noğay vayıt dost ediler. Biz Şaqrızapta körüşken edik. Tat vayıt cırlasın degenler. Soñ çıqtı babam, cırladı. Yazıp aldılar adresini, şeyini, Aqmescitke ne qadar çağırdılar, Babası imam, bu otuz beşlerde, otuz altılarda, ketire babasına, dey, mektüplerini, mına meni çağıra, vay, balam, men bir imam olıp, sen bir artist olsam, kelişmey. Nı, yoq deme, amma. Qayta, qayta sizge kele soñra. Ana, amma babam maña dedi, rahmetli, bar dedi, qaytması bedava. Pek kereksiñ maña, pek faydañ büyük tiye, amma bar. Seksen Yedi kümüşkemi, aylıq seksen sekiz, seksen yedi kümüş olar. Kittim qaytarmağa, o qadar ifaq aylıqlar edi da. Seksen olar azda.
Yüz bile yoq edi. Ana ifaq, o qadar büyük sevdalıq bar edi bizde. Onıñ içün, mına altmış bir yıl oldı men sanağa çıqqanım. Altmış dört senesi on altı oktâbrde meni qaytarmağa. qarşılap aldı. İ doğru şo künü de kontsertine kettik. Ondan berli cırlaymız. Bir şey, mına cırlamaq ustalığıñızı o insanları doğrular edimi siz ya da? Ya da o siz. Olar, olar episi begene ediler, Çabriyette tam bir bir yerçiğni tüzetmek kerek olsa, maña qamçığını ya sözüni ete ediler. No men babamdan ala edim. Soñ, Qaydan aldın bunı? dep de soray ediler. Daa, pek meraqlana ediler. Misal içün, yetmiş bir senesi qaytarmansan bile, biz Kirgiziyada kontsert beremiz. Frunzede abız, ağam selshoznı bitirgen soñ, onıñ artından köçti da babamlar. Kazahstanda da yaşadıq bir qaç vaqıt, anda bir ev qurdıq. Men boş vaqıtlarımda otpuska alğanda barıp ev qura edim. Men qurucı edim bütün vaqıt. Soñ Frunzede de ev qurdıq. Ağam Kirgiziyanıñ baş kentinde, mana şimdi o Bişkek, onda da yaşadıq. Anda musafir olıp, qaytarmanen keldik. Soñ bütün qaytarmanı musafir etti, babam çağırıp qoy soydı, bütün ansambl oturamız, bir gölniñ çetinde caydırıp yerde brzentler şeyler. Soñ Sabri apte dey, Abdülvait dey, efendi, bu oğluñızdan ne vaqıt sorasam, qaydan aldın bu yırnı dep, babamdan dey, yırlañız da bizge bir şey, Sabriye apte, babam rahmetli, vay, Sabriye hanım, böyle artistlerin ögünde men nasıl yırlarman? Utandı.
Yoq, yoq, buyurıñız, buyurıñız. İ, babam eki dane yır yırladı o vaqıt. Bir danesi, Aneçigim, aneçigim, nerdesin? Şu qaranlıq qabır içinde neyleysin? degen yır. Mezarıña pempe güller açılsın. Qoquları öksüzlerge saçılsın. Ağır türkü. Bunı yırlağanda olar, emcilerim ağlay ediler, özü de közyaş. Amma bu sefer özüni tutıp yırlağan edi. Sabrepti pek begendi. Soñ ekinci bir yırı edi, Ey ğazılar, yol köründi benim ğarip başıma, Dağlar, taşlar dayanalmaz benim agiy zarıma. Men bu gece bir tüş kördim. Qayadan uçtuğımı aynığımda kösterdiler, Vatandan köçtüğimi. Bu endi babam sözleri. Ana Sabriyep dep qucaqlap öpken edi babam. Maşşalla, maşşalla dep duyğulanıp böyle. Onıñ içün temelsiz bir şey yoq. Er şey bir temelden kele. Bir müitte, nasıl müitte yaşasa bir insan, bir bala, ana öyle bir adam ola. Onıñ içün şükürler olsun, milletniñ arasında ne qadar, demek, milletçi adamlar bar edi, episinden bir sofrada oturmağa, bunı tekrarlap aytam, sırası tüşti maña. Olarnıñ episiniñ maña tesiri bar. Allanıñ rahmetinde olsunlar. Olar episi milletçi ediler, olar Vatanını sevgen, milletini sevgen, millet içün, Vatan içün özüniñ, demek, ne deyim, Feda etken. feda etken, o canını ayamağan öyle bir insanlar, vatanperverler ediler. Ana. Zemaneviy muzıkağa keçeyikmi? Sıdıqa, zemaneviy muzıkaya keçermiz. Aytacaq edim, mına bile şey, siz gene mına bu insanlardan Sabriye Recepova olsun, Ediye Topçu olsun, siz olardan yaqın ediñiz, qonuşar ediñiz, demek, Olarnıñ nesili, olar öz tecribesini size aşladılar, demek, ya? Men aldım, olar onı alıp maña, demek, ameliyat yapıp, operatsiya yapıp aşlağanları yoq. Men olardan diñlep, sorap. Ebet, siz müit, müit bar edi, onı alıp. Ruslarda bir laf bar, hleb za brühom ne hodit, dey. Ya sizge kelgen öyle insan, tavap etken insan oldumı? Şimdi yaşları soracağım da. Yaşlar şimdi... Kelseler, başım üstüne yerleri bar. Kelmeyler de. Kelgenler bar, pek az. İşte mesele bu da.
Pek az, pek az. Bar kelgenler, yoq degil, amma pek az. Bir qaç tane bizden

Canlara, olar bileler, olar özleri bileler, kim menim talebem. Men Rustem ağadan ögrendim degenler bar, şimdi men adlarını aytıp başlasam, ana o birlerini belkim unutırım. Yoq, talebelerden olmasın, mına, diñlegenleriñizden. Diñlegenlerim, mına, begenem yırlağanlarını, mına. A, Fizeka Saranı begenem. Asiye Sale güzel yırlay edi, şimdi tekerançıq qaçırıp başladı. Amma o da şükür.
Ya yaşlardan? Daa da yaşlı. Mına şimdi başladı Şevket Suleymanov degen bir oğlançıq yaqında kontsert berdi. Bardım, amma sesi güzel. Obrazğa emiyet berip olamay. Obraz ögretmeyler, obraz çıqarmağa. Yani yırnıñ manasını bermey. Ses bereler, o qadar. Sesli insan çoq. Mına şimdi bilmeyim, aytıp başlasam. Afize Yusuf qızını? Afize pek yahşı. Köresiñ, unutam men şimdi. Onıñ içün istemey edim adlarını aytmağa. Afize Yusuf qızı, Yoq, ne içün? Maqtama ile Yoq, bizim Dilâver Osman, bizim o endi. O endi sizin nesiliñizden. E, o bizim nesil, o onıñ aşağası bar. Fatma Cappar, diñlediñizmi? Fatma Cappar, ebet, ebet, begenem, güzel o qızçıq. Aytam da, unutam men, unutam. Men şimdi birini aytıp da, birini aytmasam, Reizova, baq, adı,
Gülnar? Yoq, Reyizova yırlap başladı şimdi. Ana öyle adlar. Adın, soyadını unuttum, pek meraqlı bir soyadı bar, bir yaqında mukâfat qazandı o insan, unuttum adını, erkek kişi. Siz, siz közünizge körüngenlerini aytsañız, men olarnıñ qıymetini keserim. Añladım.
Güzel. Sesli insanlar çoq, mına, ses, mına, Seit Ablam Memetov, Asan Bilalov, bar, güzel yırları bar, no episi degil. Ses bereler, a mana qala artta. Ses, o bir şey degil, o manası olmaq kerek. Şalâpin ne dedi? V peni glâvenstvuişuyu rol igrayet A, onı dedi ne, Glinka. Peni glavoenstvuющuyu rol igrayet slovo, söz. No, o yer, yerniñ manası olmadı. A, soñ Şalâpin intonatsiyağa çoq emet beredi. Er bir sözniñ özü renk olmaq kerek. Er bir maqamnıñ, o yalnız sesinen Olmay. Lübit i ubit bir nenen aytılmaz. Da, onı Stanislav, ne dedi, Nemerovıç Dançenko, kim edi? Mine, lüblü i ubyu adnim tonom ne govorit edi. Ebet.
Onıñ içün sözün qıymetini bilmek. Siz bir intervyüda aytqan ediñiz da, eñ esası söz olmaq kerek, yır. Söz. Manası da, manası olmaq kerek.
Yırcı şiiriyetnen de uğraşmaq kerek. Şiir oqumağa alışmaq kerek. Şiir oquğanda, çünki şiir oqumaq yırdan qıyın. Mına, eki, üç cümle, bir dörtlükni oqusın bir dane adam, bir kereden aytırsın, bu tilni bilemi, bilmeymi? Lenur'un şiirlerini diñlediñizmi?
Diñleyim men. Lenur'un çoq şeyini diñleyim. Sağ oluñız.
Men aqıl tanışam da. O böyle, böyle lenir kibi az da. O nasıl? Güzel aytamız şeerler. Onu da tüzettim ben abi. O zaten. Evet, evet.
Men aqıl tanışam. Evet de, sorayım. Çünki şiir oqumaq. Muhtacım sizge.
Şiir oqumaq yırdan qıyın. Ne içün? Er bir sözün özü maqamı bar. Ana o, lüblenen ubyu. Ya sevem, ya. Demek, öldürecem degen sözün nasıl mümkün öldürecem esimde. Ya. Evet. Meni sen pek seviyorum.
Evet. Er bir sözün özün tüsü bar da, dadı bar. Onun için
şiir oquganda mına şiir oqugan adam pek az. Pek az.
Sesinen oqumaylar.
Onıñ er bir sözün öz intonatsiyası bar ya. Doğru.

Menim şiirlerimi jurnal Yıldız'nıñ on altı senesi üçünci sanına qoyğan edi menim birinci şiirlerim. Men şiir yazıp başladım, altmış beş senesi Qırımğa men putevkanen keldim. Çünki qaytarmada biz em oynay edik, em yırlay edik. Oynap, qızğın oynap da kelip, suvuq yerde, anda qopqan esuv buzlap turğan yerde nefesini teren alıp yırlasañ, men bronhlarımı suvuqlattım, soñ ağızıma qan keldi. Da, er kel, bu altmış beş senesi olğan şey. Sabliyapteler, episi edyapteler, ötler patladı. Soñ meni Tevfiq Kasanıçke yiberdiler, professor bizde bar edi. Tefkağa kördi meni, o, balam, men seni yahşı bilem, kel mında, ne oldı? Ana, böyle, böyle. Yiberdi meni bir özbek professorına, o özbek professor Ahmedov edi ğaliba, lögoçnik. Qoydı meni, bir ay baqtı, yahşı bir adam da yanıma qoydı, Ahmet, bir Ahmet aqa degen adamnı. Ot. Ana, bir ay baqqan soñ çağırdılar meni, yırlattılar özü kabinetlerine, ket Qırımnğa dam al, dedi. Berdi putevka. Dam almay kettim. Dam alma, dam dege yardım, e, E, Rahatlanmay. yal, yal, yal rahatlanma, alma. yal al.
Aha. Keldim, Yaltada eki buçuq ay e, sanatoriy Özbekistanda. Onda da yırlay edim. Hmm. Da, Yaltada yırladım. Ya mına külünçli anlar ke- keçtimi E, sanada?
Bunı ğaliba vaqtına aytmadım, e? Bir şey aytacaq edim, bu qısta da, ne de olsa. Öz şiirleriñizni soradım da men sizden. Ha, ana, birinci şiir başladım yazmağa Yaltada, şu altmış beşte çıqam, Güzel Qırım, duman bardır başında, Sevgim qaldı toprağında, taşında. Gece-kündüz hayalımda, tüşümde çoqtan berli asretligin çekerim. Bu meñ birinci dörtlügim. Qaytıp keldim Qırımğa, yani Özbekistanğa. Er yaz kelse meni Qırım çeke. E, nasip tecesiñ, putevkañ olmasa, yibermeyler de Qırımğa tatarlar. Yeşil dağlar, kök dalğalar gece kele tüşüme. Kündüzleri hatırlasam, siltem bere işime. Bunda bastırdı rizağım. İ, Yalta aqqında. Yaltağa yanaşqanda bu, anavu, podvallar, vinpodvallar, ne yer o yeriñ adı? Yaltada?
E,
Masandra.
Masandrağa yaqınlaşqanda maşinayı bir kereden açtılar da, o çanaqnıñ içine etrafı qayalar, bir kereden Yalta açtılar. Bu fikir, Yalta seniñ qıyafetiñ birden közge açıla. Özüñ yufaq olsañ bile, namıñ dünyağa saçıla. Etrafıñı qorçalaylar qıvırçıq başlı töpeler. Oynap turğan dalğalar da saña ürmet eteler. Saña baqıp Ay-Petriden suvlar uça qayadan, kün tiygende yıltıraylar türlü-türlü boyaman radugalar ol. Havañ temiz, suvuñ şerbet, özüñ sağlıq satasıñ, bahar kelse, yeşillikniñ içersinde batasıñ. Kelip keçken musafirniñ yoqtır sanı sayısı, amma özü tuğanlarına siyrek tüşe sırası. Fo, törge çıqıp yerleşkenler forsa sata, motlana, amma seniñ bosağanda oturğan da raatlana. Demek, Dikîm putêv. Ana, bu şiir tap o vaqıt altmış dörtte yazılğan edi. Ana, öyle işte, yavaş-yavaş.
Muzıkaya, gene de soracağım, bir kere muzıkaya qoydıñızmı bu şiirleri ya da yoq? Yoq, muzıkağa qoyulğan yırım bar menim, öz maqamı da meniki. Bunı Dilâvernen biz yazğan edik, mında, o pianino çaldı, men yırladım, bar bir yerde yazılğan, bir parçasını.
İcra etesizmi siz onı? Murtaza, bir yerde icra olunmadı. Murtaza ocamız bergen bir üç beyit, eski türk şairi yazğan bir şiir, üç beyit. Gözleriñe. Demek, bir daldan bir dana, türk nesinde, lehçesinde. Maqamı

İşte o gözler. İşte Gülizar hanım. O gözler. Ya, mına, şimdi yırğağan türküñizniñ de maqamı bayağı kederli. Ne içün bizim türkülerimizniñ çoqusı böyle kederli tusını taşıy?
Öbür beyitlerini ayttım, onı yırlap baqsınlar.
Aytacağım,

Bizim yırlarımız niçün qayğılı yır çoq? Çünki tarihnen bağlı. Tarih, nasıl tarih? Bir milletlerin yırları onıñ hayatını, onıñ tarihini ifadeley. Qızım, ne qadar ağır yırlar bar, misal içün, tarihiy destanlar, Seyitoğlu Seydamet, bos-bos büten atıp o yigitlerni astılar, ya. Soñ Port Artur, ne qadar canlar qıyıldı anda. Kerek edimi yapon cenkine kitip biñlernen canlarnı qıymaq. Soñ Şompul yarası, Çoq öyle tarihiy destanlar. Sürgünlik kene de bize tesir etti bayağı.
Tesir ete de ya olar. Arafat dağı ne qadar bir manalı. Çünki Arafatqa barıp ölmege istegen qartlar çoq edi de evelden. Barıp acılıkta anda ölmege istey ediler. İ, ölgeniñ biri öle, a o biri qayta, Arafat dağından ener de hacılar, Yüregimde vardır ğamlar da accılar. Çıqayım gideyim dağlarnıñ başına, İsmiñni yazdırayım qabriñniñ taşına. Demek, Arafatta qardaşı öle, ağası qayta, ya ağası öle, qardaşı qayta. Bu er bir şey, yırnıñ içinde bir qayğı, bir mana olmasa, Tarih, tarih. Tarih kibi, no, bizim çeşit manalı yırlarımız, bizim yırlar kibi başqa milletlerde pek az öyle yır. Bana Lunaçarskıy, men bunı er vaqıt aytam, yigirmi doquz senesi birinci qırımtatar cıyıntığı yazıldı, onı Kançevskiy yasa, topladı. İ onıñ o sözüni belli adam, bilgili adam, o vaqıt Bilgi naziri edimi, medeniyet naziri edimi? Lunaçarskiy Aleksandr Vasilyeviç. O nasıl yazdı? O, demek, onıñ tercimesi tatarcası da daa çıqmadı ğaliba bir yerde. Rusçasını aytayım, bizim millet añlay rusçasını.

Eto kak nelzâ luçşe skazvaytsa v pesnâh krımskih tatar. Redko v kakoi-nibud narodnoi pesne vstriçaişeysâ utançennostiu. Daa ne aytmaq mümkün? O qadar büyük bir qıymet kese. Çünki bizim tilimiz de öyle, eki tamırda şekillenip bizge bütün türkiy milletlerniñ ortasında bir köpür kibi bizim. Onıñ içün zengin milletmiz biz. Siziñ aytqanıñız kibi, eki sığırnı emgen buzav. Eki sığırnı emgen semiz buzav.
Doğru. Eki ananı emgen. Ana o qadar. Şimdi bu şiirleri siz oquysız şimdi. Onıñ mına bir qolay, em sözleri qolayca bile kele, añlaşlı kele. Ve teren manalı olıy er vaqıt. Mına eski, eski yazılğan şiirleri desem. A şimdi, mına şimdi, mına diñleysiñ birisini, birinciden sözlerini añlap olamaysıñ. Mürekkep da er şey.
Ekinciden, añlap başlamaycı tesem de, bir şey, alâ bir olmaycaq şey olıy. Vot neden o, gene de. Bizim, bizim millet siyasetten çekşe.
Bizni qıynağan siyaset. Eger bizim milletke istegeni kibi yol açılsa, devletçilik olsa, mektepler olsa, bala bağçaları ana tilinde, er şey kerek derecede, bizim millet başqa milletlerge de yardım eter, yani zenginleştirir. Öyle bir hususiyetimiz bar bizim, öyle temelimiz bar. Menim bir şiirim bar bu nege bağışlanğan, onı Qırım gazeti bastırğan edi. Menim seksen yaşıma bağışlanğan bir maqalede, Kelir belâ siyasetten, ayırır kemigi etten. Bu belânı qurıştırğan seyr eter bunı çetten. Millet belâdan ezilir, insan sırağa tizilir. Yolbaşçıñ doğru olmasa, yanlış yollarğa ketilir. Muğacirler çıqar yola, eyecana tola-tola. Ketken yolun bilemezler, aceba sağa, ya sola. Kimisi ayrılır maldan, kimisi ayrılır candan. Dünya tolu yurtsuz millet, çekerler yıllarce zulmet. Vatan qolay qazanılmaz, qurbansız zulmet yıqılmaz. Ana öyle Vatan duyğusı pek büyük duyğu. Bu duyğuğa, bu eñ büyük duyğulardan biri, sevgiden de üstün. Cannı bermeye, Vatan içün cannı bermeye azır millet pek çoq. Yani millet arasında öyle insanlar daa bar, yoq degil. Onıñ içün Vatan duyğusı, onı balalıqtan aşlansa insan, o duyğu bütün ömrü onı, demek, çekip yüre ve o yoldan insan bir daa çıqamay. Mına din, misal içün, Dinsiz adam ne yapa bile? Allağa inanmağan adam, o, yalan da ayta bile, hırsızlıq da yapa bile, birevni aldata bile. Amma Allağa inanğan insan, o, yamanlıq yapmaz. Saña yamanlıq yapsalar da, yamanlıq yapma dey ediler. Bizim babalarımız öyle alıştırdı. Taşnen, taş atsalar sizge, ötmeknen qaytarıñız. Babamıznıñ sözü. Öyle de tırışlıq yapma. Men, maña yamanlıq yapqanlarğa da yapmadım. Onıñ içün meni bağışlasınlar, eger tenqit etken adamlarım, men can-yürekten sevip tenqit etem, yani olsun, tüzelsin dep. Tenqit nedir? Tenqit, men belesem, pek kerek şeydir. Tenqit, mına baqıñız,
ruslarda böyle bir laf bar, Podskaza dla duroka yad, a dla umnogo, med.
Demek, tevsiye, yani tevsiye etsen birine bir aqıl ögretsen, aqılsızğa zeer kibi körüne, a aqıllı adamğa bal kibi. Onıñ içün aqıllı adam tevsiyege cana urmamaq kerek. O kelsin, o aytqan adamğa desin, neçün böyle begenmesek, neçün maña böyle tevsiye ettiñiz, men bunı begenmeyim, dep aytsın, men tuzetirim onı. Qucaqlap alıp aytarım, kel, qardaşım, mında. Daa da bir şeyler aytayım. Öyle. Onıñ içün. Suvuq sudan türküsinde aytılğanı kibi, aqıllığa ölümday, aqılsızğa toyday. Ha, parahodqa minemiz, dostlar, mañğaşqan qoyday. Aqıllığa ölümday, dostlar, aqmaqqa toyday. Bu, aslında, bizim bugünki vaziyetimizni da pek yahşı aks ete. Qayğılı yırlardan bir danesi o. Sürgün añlatqan yırlardan. E?
Dilâver ağam endi sevimli bir yırlarından biri. E, ne, endi soñuna çıqayıq, Rustem ağa. E, işte bizim, bizim lafımızı tamamlaşmaq üçün, mına, endi bir tevsiye, yır, yırcılara, yaşlara bir tevsiye sizden eşitmek ister edik. Umumen, belkim halqımızğa bir tevsiyeñiz bar. Oo, menim e, ricam Milletime, keleyatqan nesilge, keçmişini unutqannıñ kelecegi olmaz. Bu atalar sözü. Temelsiz ev o turmaz. Onı sel alır keter, temeli olmasa. Er şeyiñ temeli ola, milletin de temeli o til. Din, adet, nu, din degende musulman alemi balaban, amma bizim, hususiy, hususiy bizim milletke til, yır, adet, o, bir-birimizge ürmet, şu milliy ruhta terbiyelemek, Vatanını sevmek, Bu şeyler milletke eñ kerekli şeyler. Balaçıqqa onıñ kimligini ögretmek kerek, ana tilini ögretmek kerek, büyüklerge ürmet ögretmek kerek. Ana bu milletniñ temeli bulardan ibaret. Urbaları bile milletlerniñ bir birine benzemey. Aş-suvları bam-başqa bir birinden. Adetleri başqa bir birinden. A yırlar zaten oşamay bir birine. Yır. şiirler, episi o milletniñ zenginligi. Onı deñiştirmege, mına, obrabotka pesni deyler, ya, ya aranjirovka yapalar. Alalar halq yırını i onı napmaq kerek? Oña güzel urba kiydirmek mümkün. yahşı aranjirovat etip, onı güzel muzıkanen yaraştırıp bermek. Amma kozunı çıqarmaq, burnunı kesmek, onıñ beti qalmaq kerek, onıñ manası qalmaq kerek, onıñ içinde olğan hususiyeti qalmaq kerek. Oña yalnız güzel yaraştırğan urba kiydirmek kerek. Alıp başlasañ oñ buzma, misal içün, mına öyle çalğıcılar bar, çala maqamnı, mına,

A, o çala. Tay-ray-ray-ram, tara-da-ta-ta, ti-ti, tara-ta-ta-tam, tara-da-ti-da, ti-tir-ta-ta, pa-pa-pa-pa, pi-pi, par-dar-tar-dar-dam, tari-di-ra-dum-tam. Olmaycaq şeyler qoştı. Vot ete, vot ete oldı da.
Vot ete, vot ete ola.

Men qatiyen qarşım bu şeylerge. İşte, abi, soracaq edik da bunı, qarışıq. Şimdi mod oldı, mına nelerni, eee, Türkülerde qarışıq til, qarışıq tilli türküler çıqıp başladı şimdi. Mod oldı, em rusça, em tatarca qoşalar, inglizce, ne olsa olsun, bir bodka yapıp. Bodka yapalar. Bodka yapalar. Nu, misal içün. Buna baqışıñız.
Bilesiz, o lezzetten añlamağan adamğa Alıp qaşıq şorbanı, baqla şorbasını, tam qartop şorbasını, epsini bir yerge qarıştırıp aşasañ nasıl olur? Bitam bilesim ne dey? Ucuz etniñ şorbası tatımay dey. Tatımay.
O, o başqa laf, ucuz etniñ tar-. Amma bu alıp azır, azır aşnı, azır aşnı mına, misal içün, üç türlü botqa pişti, olarnıñ epsini alıp bir yerge qoşsañ da aşasañ, ne añlarsıñ ondan?
Zeerlenip ölersiñ. Nu, aña işte, lezzet añlamağan insan, lezzet añlamağan insan oña ne berseñ, o naşar. İ, yır da oñ kibi. Eger o yırnıñ manasın bilip, sevip, onı yürekten özüne siñdirip soñ berseñ, o yır olur. A fransuzca qoşsañ, inglizce qoşsañ, yaponca qoşsañ, tam, ne olacaq ondan? Rusça qoşsañ, ya Ep milletlerni, men bütün milletlerniñ yırlarını sevem. Men rusça da yırlayım, ukraince de yırlayım, özbekçe de yırlayım, azerbaycance da yırlayım. Amma menim esas sevgen yırlarım, menim halq yırlarım. Muqaddes. Ve demek, güzel yazılğan kompozitor yırları, İlyas Bakışnıñ yırlarını bütün men yırlap keldim çoq. Fevzi Aliyeviñ yırlarını, Qabul Setveliyevniñ yırlarını. Nalbant ruñ yırında yırladım. Yırladım, kompozitorlerni yırladım. Qırım, Qırım tatar türküsini, Qırım tatar türküsi ne edi? Mına, meselâ, halq yırlarını almayıq. Şimdi yañı, yañı çıqacaq bir yır olsa, mına, siz bu yırnı diñlep de aytarsız, aha, bu Qırım tatar yırı. Ne añlatacaq sizge bunı? Qaysı incelikleri?
No, yır, nasıl aytayım? Tek til mi?
Ya onıñ başqa bir motifi olsa? Vatannıñ güzelliklerini ifade etken yır, merhametni ifade etken, bir-birine sıcaqlıq taşığan, adamlarğa aqıl ögretken yırlar. Milliy duyğusı olmağa kerek, e? Milliy duyğusı, ürmet duyğusı, sayğı duyğusı, bu hususiyetler insanlarnı Bir-birine celp etken nedir? Ürmet. Ne, insannı ne içün ürmet etesiñ? İnsanlar bir-birine asla beñzemeyler. Eki tamçı suv bir-birine beñzemey. Eki insan bir yerge kelse, birinde olmağan şey birinde bar. Onıñ içün olar bir-birine çeke. Nasıl deyler, mına alimler şimdi, men oquğan edim yaqında, sınağanlar, baqqanlar. Bu subet etkende insanlar bir-birine temiz subet, yani bir türlü arada kin yoq, ürmet yüksek, ya yaşı balaban adamnen, ya dostlarnen toplanıp, bir-birini sevip qonuşqan adamlar bir-birlerine öyle duyğu yibere ekenler, öyle bir isler, olar bütün ilâclardan yüksek.

Yalnız qıyafetinden olmay da. Ebet. Qıyafet o soñ qoşula. Başta onıñ köz baqışını begenesiñ, onıñ tilini begenesiñ, sesini begenesiñ, nefesini begenesiñ degenday, soñ qalğan hususiyetlerini. O öyle bir şey. Yalnız uzaqtan körip de qıyafetten sevda olmaq, o yanlış mesele. İçki dünya, iç dünyası insanın içteki dünyası en qıymetli o. Dâ ne için dualarda başta tövbe istiğfar etle, bütün günahlardan arınıp soñ duağa kiresiñ. Başta insanın üstü de temiz olmaq kerek, içi de temiz olmaq. Ondan soñ onıñ duası da qabul oluna. Soñ bir şey da aytmaq isteyim, Babaçığım rametli pek çoq atalar sözleri ayta edi. Nasıl bir mevzu olmasın, o mevzuğa bağışlanğan mıtlaq bir atalar sözü ayta edi. Amma onıñ pek çoq aytqan atalar sözü, Alla Taalâ insanğa er şeyni qalibine köre bere. Men özü hayatımnen razım. Men Alla bergen er şeyge razım.

Hayatıma razım, o qadar zorluqlar kördik, yolda yürdik, baba bekledik, qıynaldıq, bar edi, açlıq çektik. Babamnıñ ötmek keskeni aqlıma menim, qırq yedi senesi. Epimizge birer parçaçıq qara ötmek qoya, üstüne de bu qadarçıq biyaz ötmek qoya. O konfet kibi. Vaqıt beyaz etmek az. Soñ alıñız, amma yavaş aşañız, dey. Qırq yedi senesi açlıq. Bilem men o şeylerni. Kördik episini. Onıñ içün men hayatımnen pek razım, amma bu atalar sözlerini unutmamaq kerek, insanlar. Alla Taalâ er şeyni haline köre bere. Ruslarda böyle deyler, Çelovek okrujayıt sebâ.
Kakoy tı, takoy tvoye okrujeniye. O doğru da. Ebet. Bitti. Başqa bir şey kerekmey. Eñ büyük zenginlik o seniñ içteki zenginligiñ. Mında ne qadar balaban zenginligiñ olsun, anav ilâyide aytılğandayın, bir şey alıp barmaysıñ da. Episi bir eki metro. Boş keldiñ, boş ketecek. Boş, boş keldim, boş ketecek. Onun içün qısqa bir ömürde insan yaşamaq kerek insan kibi ve insan kibi de ketmek kerek. Sen ketken soñ adıñ, şanıñ qalsın. Adıñ çıqqancı canıñ çıqsın, deyler de.
At ölse, nalı qalır, yigit ölse, namı qalır, degen atalar sözü. Doğru. Ait Rustam ağa, çoq sağ oluñız. Endi siz aytqan laflarıñız, belkim, bizi baqan insanlarnıñ göñlerine tiyer, tesir eter.
İnşallah, belkim, ne, siziñ, neme, işte, bu hasebetleriniz, olar, işte, bilmeyim, yahşı olur. Bu, bizim millet, milliy işlerimiz. İşte işlerimiz degil, işte bizim alımız, til, til meselesi, başqa meseleleri belkim çezilir kelecekte. İnşallah. Yahşı olur İnşallah.
inşallah.
Eee, milletimizniñ işte gelecegi de gür olur inşallah. Eee, babamnıñ bir, eee, nesi daa, eee, duası bar edi, Alla padişalarğa, eee, İnsaf bersin. insaf, Bersin. aqıl bersin da, Evet. merhamet bersin da, insanlarnı qıynamasınlar. Her Aa. şey padişalarğa bağlı. Onıñ içün, eee, dünyağa amanlıq. Tileyim, bütün milletlerge serbestlik tileyim. Amin. Eñ büyügi, millet serbest yaşamaq kerek ve gül kibi özü qoqusı, özü körünişi, özü ana o şiirim aytqanday öyle. Amin. Bunı, bunı bizim Çelebi Cihan da ayta edi. İnsanlar, yani milletler çeçekke oşar. Özü qoqusı, özü körünişi, özü renki. Öyle, onıñ içün yaramay millet yoq. Bar milletler arasında yaramay insanlar. Amma milletlerniñ epsiniñ arasında güzel insanlar bar. Milletler, çünki milletni qabaatlamaq olmaz. Ayrı insanlar bar qabaatlı, o qadar.